Jiena għamilt kuntatt għal rasi. Għax inti ta' rasek. Għax jiena ta' rasi.
U ovvjament determinat dejjem. U għamilt kuntatt u rrenġajt biex imur naħdem Switzerland ġo lukanda ta' ħames tilel u anka member ta' Leading Hodlers of the World, lukanda rinomata ħafna ġo Bern, ġo Switzerland, ġo Bern.
Kemm kellek żmien tal-punt? B'xi 20 sena.
Sewwa. U wara ħafna keded, tinsewx li Malta ma kinetx fl-Unjoni Ewropea. Meta mort ngħid l-ommi u l-missieri li ħa nsiefer, tista' timmaġinaw il-panic li qabadhom dawn, għax ma kenniex din, mhux bħal llum, jiġifieri dan illum it-tfal ta' llum imorru anytime and a ferry, jridu jagħmlu kuntatt u jmorru. Trid iġġib work permit, trid toqgħod tistenna l-work permit, trid jagħmillek, ovvjament jaċċettak il-ħotel jew ir-restaurant li tkun sejjer biex jagħmillek karta, so on and so forth, jiġifieri kien hemm ħafna. Kemm dam il-proċess?
Dadam xi sitt xhur biex ġi. Ġi l-work permit, ovvjament. Spjegalna naqra ma forsi Ek, interessanti għalija, tipo kif għamiltu l-kuntat? Le, il-kuntat eh, kelli da xef eh, ta' Dragonara, baqa ġomoħħi meta jintlift l-opportunità eh, meta kelli sittax. Kelli int xef il-xef kellu, ovvjament, xef ħabib tiegħu fejġi li batu n-nies hemmhekk id-Dragonara kizmin. u kien ukoll l-HR manager ta' Dragonara. Ġi dak eh, dik l-opportunità li kellek meta kellek 16 ma stajx mur. Eżatt, mur għamil ta' 20.
Għamil ta' 20. Mm.
Bajti ġifieri baqa' ġo moħħi. Ehm, u għamlu li kuntattu mort. Mort ehm, kienet esperjenza mill-isbaħ u ovvjament tara affarijiet li qatt ma rajt fajtek, ovvjament. Eh, kienet culture shock? Ehm, culture shock bira, u ġifieri batejt ħafna għax ovvjament jimmort. mort ġobern hija the German part, jien ma nafx kelma bil-Ġermaniż. Ħafna minnhom kienu Ġermaniżi, kien hemm taħlita ta' nies, ġifieri mhm. Portugiżi, Spanjoli, Italjani, whatever, ma l-iktar Ġermaniżi. Mhm. Daw ma jafux, mhux ma jafu, jafu jitkellmu bl-Ingliż imma jridu xaġa minnek u xorta jkellmuk bil-Ġermaniż, dak it-tip, eh? Ġifieri daġi li mort id-dar, aw id-dar, mort ġol kamra, ġda mhux dar ikollok kamra. Kamra b'sodda. Tmur ġol kamra literalment tikpi. Fimt ġviri għawna. Ġiri fizikament bikkew ġviri. Mela, mela, mela, mela, mija fil-mija, mux darba. Għalfej, kif tasal biex tiġi eh, dak l-istat? Inti tamel ġurnata xol, 12 sija xol, mibtibda minn fil-ħodu sa flasġija. Eh, trid ovvjament tipprova titgħallem dak li qed tara li qed joruk, plus il-komunikazzjoni hija zero. Inti meta ma tikkomunikax fix-xogħol tagħna hija Disaster. Disaster. Eh, u daw, jien naf li jafu jitkellmu bl-Inglis, ġieli kelmewni bl-Inglis, mbagħad ikun hemm momenti fejn jagħmlu lek ħajtek diffiċli ma jkellmuk, ċant ma tistax tifhimhom. Eh, ġifieri jgħidlek ġibli xi ħaġa, ġibli xi oħra, mbagħad joqgħod idaħħaq ċina bik, fim ġifieri jkun ta' brigades ikunu kbar, tifhem ġejkom ikollhom 60 kok, mhux wieħed u tnejn.

dit-tip ta' attitudni, qed tifhem.
Mela, tlaqna?